F'ġurnata ġenn ikollna bżonn nieqfu nistrieħu. Imqara għal ħames minuti. Forsi b'xi tazza tè jew kafè u biċċa kejk. U f'dal-ftit ħin, Oażi 'l bogħod mill-ġiri ta' kuljum, nistgħu anke naqraw xi ħaġa qasira qasira, ngħidu aħna poeżija. F'din ir-rokna se nlaqgħukom ma' xi poeti, fosthom Louis Briffa li se jaqralna poeżija mnebbħa mill-baħar. Fil-bidu l-baħar kien id-dmugħ ta' mara. Li l-maltempata rasset fiha sewwa. Konnilna għall-miraklu frisk nitkarrbu u b'abbundanza rħietu ġej u ħlewwa. B'intelliġenza fina jogħla u jinżel u jbanda l-mirjiet ta' wċuħu l-mija. Nifhmuh dan iċ-ċaqliq sigriet ta' ġisem dal-ġgant jiddandan f'libsa kaħlanija. Ilsien m'għandux, ma' ġrieħi bajdanija, li skont l-irjieħ jitwessgħu u jiddjiequ, u l-enerġija taħt 'l taħt ifforma madwar trident b'Nettunu jsabbat siequ. Għajnejh mhumiex għajnejn, u jara xorta, u jibża' minn ġejjien bħal kliemu mejjet, jew bħal kuxjenza ta' tirann brutali fl-iżbokk terinu dubju xiħ ibejjet. Qalbien, iżda beżgħan li jmut il-baħar. Il-mara li lefqitu mara mnikkta. Se jikteb dak li qalbu tiddettalu, u l-poeżija tiegħu tkun is-sikta. Il-poeta magħruf Victor Fenech se jaqralna poeżija oħra mnebbħa mill-ambjent. Imma din id-darba l-poeżija hi waħda ta' protesta kontra l-qerda kontinwa tiegħu. Meta xtutna jkunu kollha vvelenati bl-abbuż tbagħbis fl-ekosistema, meta l-giljottini tal-istat ikunu waqgħu xafra fuq irjus is-siġar tagħna, meta l-art titqatta' kollha biċċa biċċa qisha baqra f'biċċerija, Osservaw il-binja l-ġdida, u mat-tmiem ta' kollox, x'jibqagħlu l-bniedem ħlief jisħet djufitu għal gżira mifnija b'ambjent sfigurat? Jekk immorru 'l quddiem, Anno Domine 2030, x'naraw? Gżira sardini ppakkjat, gżira, mostri torrijiet, u ħdura mkien f'dal-marċ funebri tal-ħolqien. Simone Galea hija poetessa emerġenti li qed tikteb fuq bosta temi attwali. Il-poeżija li taqralna f'din ir-rokna Hija meħuda mill-ġabra tagħha xi drabi mqar persuna. L-aħħar darba li mort ngħum, il-mewġ laqagħni bil-ħlewwa. Tajt laqagħhom hekk lin-nisa li qrajt li marru jgħumu għall-aħħar darba. Komplejt nistinka 'l barra, komplejt nimbotta. Jekk ngħejja, hemm dgħajsa toħodni. Lura fix-xatt rajt l-umbrelel li kennewni, is-siġġijiet komdi li striħajt fuqhom f'waqtiet imwegħra. Komplejt, iċ-ċafċifa, ix-xemx, iż-żiffa. Riflessi ta' kuluri jgħajtu, ilbies ta' nisa Afrikani, id-dgħajjes tagħhom mgħarrqin fil-fond. Ftit ftit, l-uċuħ tagħhom telgħu jixirfuli u qdift malajr bit-tama li naħrabhom. u aktar bdew jixirfu ċagħri li jien kont nafhom u huma jgħiduli mur lura, mur lura. Nittamaw li permezz ta' dawn id-dewqiet ta' poeżija, ftaħnilkom l-aptit għal aktar qari ta' versi bil-Malti.